רבותי, כ'ווייס נישט אויף וואס פאר א שפראך צו רעדן, און סא וסא, קיינער הערט דאך נישט וואס מען רעדט, איז ממילא איז יוצא מיט אלע שפראכן, דער עיקר איז די כוונה, און די כוונה וועט מען, איך האף עס וועט זיך הערן, אפילו די וואס פארשטייען נישט, אזוי ווי עם כל ההבדל הראי' אז מען הערט דעם רעבן, קיינער הערט דאך נישט, אבער סדערהערט זיך, איז לאמער זיין לאמער זאגן אז איך קען אויך עפעס אזוי זאגן, און אויב עימיצער וועט נישט פארשטיין וועל איך איבערגיין אויף די שפראכן וואס איך קען, ס'דא שפראכן וואס איך קען נישט, אבער די וואס איך קען וועט מען אריבערגיין, אבער איך וויל איך וויל נישט מאריך זיין בדיבורים, איר האט שוין געהערט דיבורים און שוין געהערט געהערט תורות און דאס איבערגערעדט, און קיין דרשן בין איך נישט און איך קען נישט, איך וועל מסתמא נישט קענען כל ימיי אויף זאגן א דרשה ווי עס דארף צו זיין. כ'וויל אייך זאגן אז ס'איז דא א פארברענגען, איז איך געדענק נאך, כ'בין נישט פון זקני החסידים ליידער, אבער איך געדענק נאך א צייט אז אין א פארברענגען פלעגט מען נישט פלעגט מען זיך נישט אליין גלעטן, זיצן מענטשן ברוך השם הכל גדול, זייער פיין, זיצן אסאך מענטשן, שטיין אסאך מענטשן, און מען האט הנאה מען זעט די מענטשן, איז וואס איז דא ממילא אז מען זעט אזויפיל מענטשן וואוילע אידן קומען שפעט ביי די נאכט, איז וויל מען אלעמען גלעטן, מען גלעט זיך אליין, מען גלעט אלעמען, פיינע אידן, חסידישע אידן, הרב הראשי, הרב הצדיק, הרב הגאון, ברוך השם איז דאך אלע אין פארשטייט זיך איך בכלל, איז ממילא פילן זיך אלע זייער גוט, איז דאס דאס איז געוועזן דאס א שטייגער אפשר, דאס אמעריקאנישער שטייגער וואס מען חנפ'עט איין יעדער איינער חנפ'עט דעם אנדערן, און יעדער איינער געפיל פילט זיך זייער גוט מיט דעם מיט די כניפות. יא, אבער וויל איך וויל איך נאר זאגן אז מען האט מיר צוגעוואוינט אז מען זאגט אז ס'איז דא א פארברענגען און דאס איז דאך א היימישע זאך איז דארף מען נישט פארגלעטן, מען דארף קיינעם נישט בייסן. נישט בייסן, מען דארף נישט צעמזיקן יענעם, מען דארף אז מען טוט עפעס א ענין מען דארף מען זיין ווי א דאקטער, מען שניידט כדי ס'זאל עפעס וואקסן א גוטע זאך, אבער מען דארף שניידן. איז לאמיר נאר אנהייבן מיט איין מיט אפאר ווערטער, און איך איך ווי איך האב געזאגט איך קען נישט דרש'ענען איך וועל נישט קענען, אפאר ווערטער, איינס, זעהט נאר.

ס'איז דא מענטשן וואס שלאפן שלאפן אַכט שעה א טאג, ס'איז דא אזעלכע וואס שלאפן צען, ס'איז דא אזעלכע וואס שלאפן אביסל ווייניגער, אבער ס'איז נישט דא א מענטש וואס זאל אזוי ארבעטן זאל נישט אויפהערן, איז נישטא. און דאס איך וויס, איך רעד דעציל נישט יעצט וועגן די שבחים פון רעבן וואס דער רבי שלאפט נישט, דאס איז נישט קיין שבח, פארקערט, איך וויל זאגן דאס וואס דער רבי, איך וויל פשוט אנהייבן, דאס וואס דער רבי שלאפט נישט, איז ווייל די חסידים שלאפן. דאס וואס די רבי ארבעט איז ווייל די חסידים ארבעטן נישט. וואס וואס די רבי קען קען נישט האבן קיין רי איז ווייל די חסידים טוהן טוהן נישט ווי מען דארף צו זיין. פארשטייט זיך מען זיצט און ס'איז זייער גוט אז מען זיצט און מען זינגט אשרינו מה טוב חלקינו און עס גלעט זיך און מען טרינקט אביסל משקה ווערט מען ווערט מען זיך אליין דערהויבן און מען פילט זיך אסאך בעסער

און אז מען זעט דעם עולם, און איך געדענק פאר צוואנציג יאר איך בין דא געוועזן ס'ערשטע מאל, נישט געוועזן מעין זה נישט אויף מיר צו הערן אויף אקעי אפילו אויף דעם רעבן צו הערן נישט געוועזן אזא מין עולם ברוך השם ס מען ווערט באמת גיט א שטארקייט אבער דאך מען דארף וויסן איין זאך די אידן וואס שטייען דא מען זיצט זיך צוזאמען זענען מער ווייניגער אלע אנשי שלומינו

ווי זענען די דריי און א האלב מיליאנען אידן וואס זענען נישט קיין בני ברק'ער און נישט קיין חסידים און זענען סתם ווערן ווערן מער און מער פארגויעוועט און ווערן מער און מער פארלוירן איר דארפט וויסן אז אויב דעם רעבן הארט עפעס א זאך הארט עס אים וואס ס'דא וואס ס'דא וואס אין יעדן סעקונדע איז דא ווייניגער א איד ווייניגער צוויי אידן ווייניגער צען אידן דאס וואס מ'זעהט נישט מ'זעהט זיי נישט. דאס וואס מיר האבן דא, מיר געפינען זיך מיט אלע מיט די קאפעלעטשן ברוך השם, זייער פיינע אידן מיט קאפעלעטשן מיט בערד מיט פאות, ווי זענען די אלע אידן וואס זענען נישט דא? און דאס איז וואס די רבי וואס לאזט נישט דעם רעבן צו רי, זעט נאר, אין פֿערציק יאר צייט, די רבי האט אויפגעטוהן זאכן, גלייבט מיר איך האב געשריבן וועגן דעם און גערעדט וועגן דעם, וואס די רבי האט אויפגעטוהן כמעט א יש מאין, וואס איז געוועזן אז באמת געוועזן מעט ודלים איז געוועזן פריער ווען ער האט אנגעהויבן און יעצט איז געווארן א גרויסער עולם אבער דאס איז נישט גענוג און די רבי קען נישט שלאפן ביי די נאכט נישט ווייל ער האט מען לאזט אים נישט נאר ווייל די מציאות איז אזוי וואס לאזט זיך נישט וואס מען זעט אין די פערציג יאר וואלט שוין געדארפן זיין א שינוי אז די וועלט זאל זיך איבערקערן זעט נאר אין היינטיגע צייטן זעט מען אין א יאר אין צוויי יאר איז די וועלט קערט זיך איבער, א גאנצע זאך, א גאנצע מדינה ווערט אנדערש, און דא זיצן מיר און מיר טוען און מען רעדט און מען רעדט און מיר זענען פיינע אידן חסידישע אידן מען לערנט מען דאווענט ברוך השם אלץ ווי עס דארף צו זיין אדער נישט ווי עס דארף צו זיין, איך וויל נישט איך בין נישט קיין קיינמאל נישט געקענט זאגן מוסר ווייל איך זעה איך זעה זיך אליין איז ממילא וואס פאר א פנים האב איך קען איך יענעם זאגן עפעס דאס האט דאך קיין פנים נישט נאר איך רעד נאר וועגן די זאך אליין. זעהט נאר, דאס איז דער ענין, דער ענין איז אז אז ס'דא ארבעים יום וננבה נהפכת, ס'איז ארבעים שנה און די וועלט האט זיך נאכנישט איבערגעקערט, איז וויל איך זאגן אין א חסידישן אופן, ווי מ'זאגט אין א פארברענגען, נישט אויף צו פארגלעטן, דאס וואס וואס דארף אונז הארן, ס'דארף אונז הארן אז נאך פערציג יאר איז נאכנישט געווארן אנדערש, ס'איז נאכנישט געוועזן נישט בדור הזה אין אפאר דורות פריער, אין איך וויל נישט קיינעם נישט מאכן קלענער, ס'נישט געוועזן אזא מין מענטש וואס האט וואס איז געוועזן רואה מצד עצמו אין מצד מהותו זאל זיין א מנהיג כל ישראל אין א אופן וואס איז באמת א הנהגה מלמעלה ווי די רבי, ס'נישט געוועזן אין לעצטע דורות א מענטש וואס זאל האבן די אלע תכונות און מעלות וואס וואס דארף זיין פאר א מענטש וואס איז נישט א מנהיג פין חסידים, א מנהיג פין א קבוצה, א מנהיג פין א כיתה, נאר עימיצער וואס האט א קוק וואס ער זעהט דעם גאנצע גאנצע וועלט, וואס ער קען פארשטיין יעדן איינעם ביז תחת פין תחתית המדריגות ביז למעלה מעלה, א מענטש וואס כהאט א השגה פין עולמות עליונים ביז תחתון שבתחתונים, איז נישט געוועזן אזא מין מענטש אין אינזערע דורות. א מענטש וואס האט ב ה דעם פארנעם און ער האט ב ה דעם די כוחות, נאר מיט וואס דארף ער טוהן? מיט וואס וועט ער ארבעטן? דאס דאך מיר זענען די כלים, די פינגער, און אז מען האט אפגעהאקטע פינגער, מען האט נישט קיין הענט, מען האט נישט קיין פיס, ווי קען די רבי דאס אלץ אליין אויפטוהן? איז דאס אין די פֿערציק יאר, אזוי ווי ס'איז דא א נחת וואס מען זעהט אז ס'וואקסט, דארף מען זעהן דעם צער, ס'איז פֿערציק יאר אדורכגעגאנגען, און ס'איז נאך נישט געווארן א גאנצע נייע וועלט אז ס'דאס דארף זיין, ס'האט שוין געדארפן זיין לפי ערך, לפי ערך גדלות המנהיג האט שוין געדארפן זיין אינגאנצן א נייע וועלט, און אז ס'איז נישט געווארן א נייע וועלט איז אונזערס א חסרון וואס מ'טוט נישט און מ'טוט נישט גענוג, וואס מ'קען זיך מ'זיצט און מ'איז רואיג מען טוט נישט ווי עס דארף צו זיין, און איך וויל נישט זאגן אז דער און דער און דער איז שולדיג, איך בין שולדיג, איך ווייס, איך האב, איך טו נישט גענוג, איך שלאף צופיל, איך ארבעט נישט ווי עס דארף צו זיין, נישט אויף מיינע זאכן, נישט אויף יענעמ'ס זאכן, נאר איך וויל, איך וויל נישט זאגן בפרט אויף א זאך, איך וויל זאגן די התעוררות אליין, אז די וועלט בלייבט נאך ווי עס איז,

דער רבי האט געוואלט אז מיר זאלן מאכן א רעוואלוציע, און וואס מיר טוען איז מען קראצט זיך, מען קראצט זיך, מען קראצט זיך אין קלייניגקייטן, יעדער איינער מיט זיין אייגענע קראצעריי, איז דער איז אין לערנען, דער איז אין דאווענען, דער איז א ראש ישיבה, דער איז א ראש הכולל, דער איז א תלמיד חכם און דער איז א סתם א חסיד וואס קראצט זיך אין מקווה, איז דאס איז דען פון דעם אליין פון דעם קען מען קען מען האבן א, קען מען האבן א לעבן? מ'רעדט דאך וועגן א רעוואלוציע, מ'רעדט וועגן דעם אז מענטשן זאלן, ס'זאל זיין ונהפכת, ס'זאל זיין א גאנץ אן אנדערע מציאות. ס'איז פערציג יאר אדורך, און אין פערציג יאר איז א גרויסע, אין פערציג יאר האט זיך די וועלט געביטן אין אזויפיל זאכן וואס מ'קען נישט דערקענען, מענטשן ווייסן נישט וואס פאר א וועלט ס'איז, אינגאנצן א נייע וועלט, און ביי יעדן איז געבליבן פונקט די זעלבע זאך, מ'קריגט זיך נאך וועגן די די אלטע נארישקייטן, יעצט דערמאנט מען זיך די נארישקייטן, יענע נארישקייטן, דאס איז אלס, אז ס'קען זיין די זאכן, איז דאס איז ווייל מיר זענען שולדיג, און איך זאג עס נישט ווייל וואס אז וואס קלאפן על חטא, ס'איז נישט א טאג און נישט א צייט אויף דעם, איך זאג פשוט א ענין וואס דאס וואס דארף זיין אין א פארברענגען, אז דארף זיין אין א פארברענגען נישט זאל זיין די החלטות וואס מען שרייבט דארטן אויפן לוח, אז מען איז מחליט אז מען מען האלט אז די רבי איז א אדם גדול און מען האלט פון רעבן און מען גייט שלאפן. נאר איך מיין אז ס'זאל זיין א ענין, אז ס'זאל זיין א ענין מ'זאל וויסן וואס מ וואס עס מאנט זיך, אז עס מאנט זיך נישט קלייניגקייטן, אז מ'רעדט וועגן גרויסע זאכן, און דער רבי וויל אז ס'זאל זיך פירן, ס'זאל זיין א וועלט זאל זיך ענדערן, און מיר שפילן זיך מיט קלייניגקייטן, דא א שפיל, דארטן א שפיל, דא א לחיים, דארט א לחיים, נישט וואס שאדט, שאדט קיינעם נישט קיין לחיים, אדרבה זאל מען גיין מאכן א לחיים אבער סדארף זיין א שינוי אין ווי לאנג סנישט דא קיין שינוי ווי לאנג אז די שול קען דא מעכל זיין אלע מענטשן אין ווי לאנג מזעהט דא נישט די גוים די האלבע גוים אינזערע מזעהט זיי דא נישט איז א חסרון פאר אינז אז יעדער איינער האט נישט מיטגעבראכט צוויי דריי פיר פינעף צען מענטשן מיט זיך איז א סימן אז סאיז ביי אים א חסרון. אסאך חסרון וואס מען דארף דין מענטשן דארף מען איבערקערן ווייל סדארף זיין א שינוי אויף די וועלט, סדארף זיין אז די פֿערציק יאר וואס די רבי האט געטוהן זאל זיין א פעולה, די רבי האט יעצט גערעדט מאכן א נייע מציאות, איבערקערן די מציאות, איז יעדער איינער מען קען נישט איבערקערן אפשר די גאנצע וועלט, זאל יעדער איינער איבערקערן א קליינע מדינה, זאל מען האבן אנהייבן מיט איין מדינה מיט איין שטאט מיט איין הויז אבער איבערקערן אז ס'זאל זיין ממש א ענין אין א שינוי מען זאל וויסן אז מען גייט אויף אן אנדער ענין שטייט דאך אינגאנצען אין די פרשה איך בין נישט קיין דרשן אויף די פרשה אבער דער גאנצער ענין וואס הייסט דער צבאות השם כ'האב עימיצן געזאגט א שיינער סאלדאט איז ער שטייט אויף צען אזייגער ווי א אמת'ער סאלדאט, און און טוהן טוהט ער ווי א אמת'ער סאלדאט, עס איז מען קראצט זיך א האלבן טאג, מען גייט מען טוהט גארנישט, נישט געדאווענט, נישט געלערנט, און אז סקומט צו עפעס טוהן האט יעדער איינער זיינע תירוצים, און דאס הייסן די סאלדאטן, נו שטעלט זיך פאר אז סגייט א גענעראל מיט אזא מין ארמעי, נו וואס פאר א וואס פאר א פנים וועט ער האבן א גענעראל מיט אזא מין ארמעי, להבדל אז סגעוועזן דער אז ס'איז געוועזן דער טראצקי האט ער געהאט אן ארמעי, זענען מענטשן געגאנגען מיט צוריסענע שיך, מיט צורישענע שטיוול און מ'האט צוריסן דעם דעם דעם שונא, און דא זיצן מענטשן מיט גאנצע שטיוול, מיט גאנצע שיך, מיט גאנצע הויזן, און ברוך השם ס'רירט זיך גארנישט, מ'שטייט מ'זיצט אויפן הוט, ס'איז אלס ברוך השם יעדער איינער מיט זיין שיינעם קאפעלעש ברוך השם, איז דערפאר וויל איך זאגן דאס איך איך האב געזאגט די אלע מסתמא וועט נאך מיר רעדן עימיצער און וועט זאגן אז איר זענט סייס אלע פיינע אידן איך בין זיכער אז דאס זענען אלע שיינע אידן זיסע אידן הארציגע אידן יעדן איינעם דארף מען צעקישן פון אלע זייטן באמת א יעדער איינער איז א פערל און ער וואלט געקענט זיין ווי אמאל האט מיין משפיע מיר געזאגט ער האט מיר אנגעקוקט און זאגט מיר דאס געקענט זיין אסאך ערגער. נו, קען איך זאגן יעדן איינעם דא אז ער וואלט געקענט זיין אסאך ערגער? איז דאס איז דער שבח? אויף דעם רעדט מען? אויף דעם? אויף דאס איז די זאך וואס מען דארף טוהן? נאר עס דארף זיך טוהן אז ס'זאל זיין באמת א שינוי, און אויף דעם דערנאך וועט מען אייך פארגלעטן און מ'עט אייך זאגן אז איר זענט שיינע אידן. איז לאזט מיר איינמאל זאגן אז ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט א האלב, ס'איז נישט א פערטל, נאר מ'דארף באמת אנהייבן טוהן, און איך דארף וויסן, ס'איז פערציג יאר אדורך, וואס האט מען אויפגעטוהן אין די פערציג יאר? נישט וואס מ'איז משווה דאס וואס איז גארנישט נישט געוועזן, מ'דארף א קוק טוהן אויף דאס וואס מ'דארף נאך טוהן, און לגבי דעם וואס מען דארף איפטון האט מען גארנישט נישט געטון אין די לעצטע פערציג יאר, מען האט גארנישט געטון, מען האט גארנישט איפגעטון. איך וויל אייך זאגן איין זאך, און איך ווייס אביסל אין די זאכן, ס'דא מיט די גאנצע בעלי תשובות, מיט די גאנצע התעוררות, איז דא עד היום הזה, אויף יעדן איד וואס ווערט א בעל תשובה, אויף יעדן איד וואס ווערט נשכר, גייען צוויי זאך ארויס אוועק אינגאנצן וואס מען קען זיי נישט און מען ווייסט זיי נישט. דאס איז דאס איז די תמונה פון די וועלט אין היינטיגע צייטן, און אויף די זאכן דארף מען עפעס טון, מען דארף עפעס טון אז ס'זאל זיין א שינוי אויף די וועלט, אז ס'זאל נישט זיין די קלייניגקייטן, זיך שפילן מיט קלייניגקייטן, זאל מען אנהייבן טראכטן וועגן גרויסע זאכן, וועגן די וועלט אינגאנצן, וועגן אידישן פאלק, וועגן דעם וואס הייסט א ענין פון משיח, אז ס'זאל זיין אויף אן אנדער וועלט, א נייע מציאות, א נייער אופן פון די וועלט, און דאס איז וואס די רבי וויל, דאס איז וואס די רבי זאגט, וואס די רבי שרייט, און מסתמא רעדט די רבי, די רבי איז דאך א רבי, טאר ער נישט אויסזאגן און ער קען נישט זאגן יענעם אז ער איז א סוואלאטש ווייל מען קען נישט, ער קען נישט זאגן יענעם אז ער איז א פאלאק ווייל ער איז דאך א רבי, איז איך בין דאך א פשוט'ער מענטש קען איך זאגן פאלאקעס, מענטשן קראצער קראצערס קראצערס איר א מענטש וואס זיצן זיך און טוהן גארנישט, דאס דאס הייסט געלערנט, דאס הייסט געדאווענט, דאס הייסט געטוהן פעולות, דאס הייסט שפילן זיך, איך זאל עימיצער זאגן די זאכן, און דער נאכדעם וועט מען אייך פארגלעטן מיט די זאגן אז איר זענט פיינע אידן און עס איז א חג און א שמחה און א יום טוב, אבער דערווייל עס זאל זיין עפעס א ענין מען זאל ארויסגיין אין גאס און פילן אז דארף זיין, ס'איז אדורך פערציג יאר וואס האט מען אויף געטוהן אין די נאכטן דאס דארף יעדן איינעם לאזן נישט לאזן שלאפן ביי די נאכט אז ער זאל וויסן ס'דא א וועלט וואס מען דארף איבער נעמען אין דאס וואס מען האט געטוהן איז גארנישט נאך נישט געטוהן דארף מען יעצט אנהייבן אויפסניי.